Il-lejla tajba, sinjuri, dan huwa shooter. Jekk għandek xi tajba lina, ibatilna hemmhekk. Jien dilemma għandi. Eh, ħajna bid-dilemmi kemm nafek jien. Għax il-ġablu, flimma warza titfaw. Għandek raġun. U propju l-wejser għandhom sit għal tal appostalek biex inti daw id-dilemmi solvijom. Jinnaf, għaffariet ifixklu bħal ġablu. Sewda. Fil-sewda da. Issa, umbat, eżempju, tejp, għax issa jkun għaw ħafna pakkeġġar jibdew ġejjin pakkeġġar li kemm jista' jkun nevita għawom, imma jek le, Sewda t-tejp jiena fil-foil. Il-foil? Il-foil peress li misma l-ikel. Sewda. Sewda wkoll. U mbagħad eżempju jiena naf kif sirt tazza, kif sirt vażu. Mhux mal-ħġieġ. Le, mhux mal-ħġieġ. Dak fil-borża sewda wkoll għax ma jiġix riċiklat. Jien naf eżempju affarijiet bħal kaxxi ta' take away illi jkollhom dak iż-żejt u l-ħmieġ magħhom. Sewda. U mbagħad hekk eżempju jiena fil-plastik tal-qsari, għandek qasrija nkisritlek tittarmija Sewda. Għax il-plastik tagħha ma jiġix riċiklat. Ċar u suf. Dak ma tantx kolli. Sewda, ma minn ikolma ah. sewda dak. Ilu ma jkolli jenda. Tiftakar l-aħħar darba li kellek ix-xar? Ilu, ilu. X'memorja hawn. U hekk naħdmu fuq il-memorji, naħsbu fuq il-memorji, min ibati jew min għandu l-kondizzjoni tad-dimensja, sfortunatament hija tadbatija għalihom u anke l-qraba tagħhom. u jkollhom ukoll bżonn ta' ftit mistrieħ u respite. U llum il-ġurnata jeżistu ċentri għal dan apposta sabiex dawn il-klijenti li għandhom li jgħixu bil-kundizzjoni ta' dementia imorru għal ftit ħin sabiex il-familjari tagħhom imorru għal ftit mistrieħ jew qadja jew xogħol jew kif jgħidu Respite. Morna Il-lum ma batnix il-lanzjani tagħna li kollu mari ma ġejna aħna iċ-ċentru għal persuni bid-dimensja. Rebecca, x'inhu l-funzjoni ta' post bħal dan? Mela, eh, dan iċ-ċentru huwa ċentru ta' matul il-jum fejn jistgħu jibbenefikaw minnu anzjani li jgħixu bid-dimensja. Huwa servizz li l-iktar li huwa l-għan tiegħu jassisti caregivers li jieħdu ħsieb l-anzjani tagħhom fil-komunità biex they relieve stress and burnout. Apparti minn hekk, matul il-jum dawn in-nies ikunu jistgħu jesperjenzaw attivitajiet varji, ikun hemm ukoll SLP sessions, ovvjament l-għan tagħna biex nibqgħu kemm jista' jkun inżommuhom attivi. Jekk hemm familja li għandhom nies bid-dimensja jgħixu fil-Komunità, kif iridu jagħmlu l-applikazzjoni? Mela bażikament il-proċedura tibda billi jġibu applikazzjoni tal-Active Ageing mill-Kunsill Lokali jew mit-tabib personali tagħhom. Din l-applikazzjoni tintela, tintbagħat id-Dipartiment. Ovvjament imbagħad persuni professjonali they review it u ovvjament imbagħad jikkuntattjawhom biex nibdew il-proċess. Importanti ngħid hija illi l-anzjani eleġibbli jridu jkunu jgħixu fil-komunità, ovvjament għandhom caregiver kif semmejt qabel u apparti minn hekk ikunu 60 years plus. Grazzi ħafna tas-servizz li tagħtu. U proset tal-inizjattiva, proset ħabib. U issa ħa naraw x'rajna din il-ġimgħa. Aw, shooter sħiħ qed tarawni qisni Cinderella llum? Eh, Cinderella b'dak il-kappell. Eh, aħseb wara n-nani mela. Xi ħaġa li tassoċċa ma' Cinderella. In-nani. Min? In-nani. Cinderella mhux seven dwarf. Huwa ta' xrajt. Xrajt. Il-ġimgħa kemm rajt. Issa sirt naf il-karozza li għandha Mirjam. Miriam, Miriam Dalli, l-Ministru. Mela Miriam Dalli. Eh. Għax touch wood, eh. għajnejkom f. Ejwa! Sissa għadu ma nqatax darba d-dawl. U hemm mara, ħarġet tiċċelebra ja ħasra. U nawla njaħassa xjaqla waħda f'waħda ħdejn il-parlament, di darba head on. Nispera li għandu insurance tajba, għax issa bla fanali qiegħed. Wow, Shooters! Kemm hu sabiħ dak il-mument u meta l-omm tkun qed tisqi t-tarbija, miraklu! Importanti li tkun it-toqba t-tajba imma, eh? U sinjuri dak xrajna dil-ġimgħa jiena rajna u nsellmilkom minn hawnhekk. Ħafna bews. U dak kien shooter tal-lum, sinjuri, l-kumplament tal-festa t-tajba u segwuna għada għax għandna intervista interessantissima. Taqla l-art kif jgħidu. Ma' attivist Sirjan illi ħajfemna lilna u lilkom għaliex dawk iċ-ċelebrazzjonijiet tas-Sirjani u kemm huma importanti. Narawkom għada. Għal għada.